We dey for the area report. Uh, this na the voice of Chief Swore, Ratata Nation dey here. Yeah, and uh, we tell una say we wan table some matter when be say dey happen for inside our community. This our Lagos for our backyard here. Uh, news when be say come out when be say e make everybody parents guardians even those wey never born pikin everybody shock uh, na the story wey come out according to the nation newspaper uh, they bring out the gist to come tell us say you know

eh, a couple of months ago. Now they say the female pikin na are one among 76 uh, eh, pupils when we present the school for the event and the event hold between uh, march 8 and 14 2022 no be kpangolo school na the same school wey the mercy johnson children dey go even i watch the thing for their instagram when the papa escort the pikin mm. um, so now

no be just one place e dey happen no be only one school like this. na just say now social media e don dey yes so now we come eh, follow some people when they brave and courageous to talk mm. because we no wan come from the angora or yeah. whether na the school oh, or whether na, na the parents, parents or whether na the government uh. or whether na the anything we dey eh, get the conversation today to talk with students when don pass through this thing how e be say dem take cope whether if you call them mature or not according to the law of the land anything wey be say pikin do even if he gree say he wan do am so far he never reach the age of fourteen wey be say na be the age wey be say you don take pass statutory rape na rape now we no wan handle that one from there we no wan handle am from say these pikins dem know wetin dem dey do the first thing first when we call them na wetin dem be pikin so we wan see how e be say the state of the mind of the pikin can be arranged and uh, we get person wey dey brave to come enter the place to come talk with us but mo greet the one wey dey for studio uh, first of all bros uh, we dey may we hear your voice well may we feel your voice good morning sir. good morning o oh, i greet you i greet you myself. oya pesh o uh, one shenkes dey welcome o oh, sis. Uh, thank you. Okay. Thank you so much. Well, good morning, my people. Uh, Madam, morning to you. Madam, good morning. No. Oh. Um, no be small thing. We just say we dey talk about uh, this Christian school and survivors for all this kind sexual activities when they happen for school when parents not they know and um, we tell our people say you go come to come explain as a survivor so in your own words what it be your name first introduce yourself then make you give us your story good morning my people oh. my name now obiamaka uh, chidima azubike please forgive me because oh, my pidgin not too good so anything where i know fit talk for pidgin i go talk am for english no, eh? wahala no dey at all.

They come beat me bad, so say my eyes swell, mm. um, my face swell. I don't they tell the school, make they call my papa, make they call my papa, they no agree, call them. Call them. Luckily for me, that time I get a twin sister. She can't find one person, mama, we come school, come see Peking, mm. come get phone, come use her call my papa. Now so my papa no say he get something we do me. School no call him. boys beat me boys put hand all over my body put hand inside mm. my my hand school no do nothing mm. school come punish me say they go take away prefectship from me say they go demote me to junior house in fact luckily for me because say my papa know wetin happen he come dey fight school come dey write them letter School come get no choice but to do investigation come see wetin I talk na true but na two thousand and four now they no fit talk true but now wey I come be adult I come dey fight them say they must do the right thing because if we no protect our pikin wey dey school the same thing go continue school suppose know say if person pikin dey school they get responsibility for the pikin wey dey school

in plenty plenty schools but di schools no go do wetin dey suppose do because money pass di pikin for dia eye and we no suppose let dat kain tin dey happen so i come tok today make we come address wetin schools dey suppose do wen e come to pikin and den di second bit be say wetin all of us for society wetin we go do wey go continue to protect pikin because e get wetin i dey see recently wey i no like you know e be like say people dey treat pikin like adults and e no suppose be so na wetin i come say make we talk this morning wey make we as adults wey dey society now figure out how we go continue to protect pikin wey God give us. Thank you, first of all, Chiamaka, for coming in and uh, being brave. Obiamaka. Uh, Obiamaka, sorry. Now, the way my phone take arrange, yes. I no verse. I did read that from back. Obiamaka, Obi, no verse. Um, madam, madam, oh, sorry. Um, How old were you then? That's a good question. I was 16, 16. at the time. I DSS 3.

The funny thing be say, God. you know, e get plenty of them we can't keep quiet now because they can't see say ah waiting they do bad. But it be like say one of them no yet too sabi waiting they do saying bad. It can it, it can't take me go court. It no sabi say ah I get proof of waiting he do. Yeah. Wow. I come I come sue am. Yeah. Sure, he no sabi waiting he do as a picking. He go sabi waiting he do as an adult. Yeah. Mm.

um from chrisland international school a situation wey happen when be say the school take the children over seventy children go holiday not be even holiday competition for dubai and uh, now we dey talk with survivor one of them una don hear from am e own school na two thousand and four na this thing take happen to am just like this girl she too she be sharp pikin be prefect una don hear from obiamaka obiamaka you still dey here. Obiamaka, you still dey here? I still dey here, my people. Uh, I still dey here. Uh-huh. Thank you. I just want me them no say you dey. Again, thank you for sharing your story. Now we get a man when we say it take him of his own uh, thinking. Say as a Nigerian, I not belong to government, I not belong to anything. But you see this thing we get to do with uh, abuse and uh, taking advantage of people in certain ways. I won't put her for my head. So uh, JP, Please the floor is yours. Mm. Introduce yourself and tell us about um, this thing when they say you do when they say make everywhere bust online recently anniversary. Tell us about that. Uh, thank you. Uh, so for my name na my name na JP Dama. Uh, wetin we dey do for anniversary na say we dey we dey help we dey help survivors. When we say say survivors, we dey mean say like whether you don go through abuse or you don go through rape or anything when you don go through wey really put you under we dey try help you see say this scar when this person put on you because most times not be only just say person beat you physically if it be emotionally or whatnot this scar when person give you no be your own so we dey try do say if person dey try shame you make you give the person back that shame mm. make you return am back to sender so wetin we dey do we dey celebrate am like birthday mm. you know mm. the way people dey celebrate birthday or dey ce celebrate anniversary we dey celebrate people scar now we dey call am scar anniversary mm. so if person abuse you go talk say ah the Today na the day five years ago I walk away from that husband when they when they maltreat me. Today na my anniversary. Mm. Even they send them cake, we they send we they we they throw party for themselves, celebrate them, and we they work with FIDA um, FIDA Ikorodu branch because mm. they help women, they, they give them legal legal advices, legal counsel. So from my own research and from waiting we already find and I say most of all the survivors there, eh, the the amount of silencing when did they go through because if you think about and person abuse you person do this kind of thing to you it it they reduce you it they mm-hmm. reduce your self-esteem mm-hmm. say you know if you, you know if you come outside talk them mm-hmm. and even think yourself the abuse yourself not if you come outside talk them say hey I abuse person yeah, yeah. they they infl- it be like say they inflict something upon you so it's a very shameful thing and in Nigeria where you do when you talk now people go say why you still did that marriage why you do this Cos Nigerians e dey very easy to just push di blame say why you still dey dat marriage why you dey there why didn't you leave but di factors many for my mm-hmm. experience i i and i dey speak to one woman when she celebrate her anniversary she tell me say her marriage be like slave trade wetin she do her husband not be like say she do her husband any major thing small argument here and there e dey date outside next thing call me dey beat am e no wan dey the relationship again and dat na the whole thing e dey beat am from there. na so she enter her own situation be that e get other people when constantly their their husband e, e dey dey use them as punching bags this yeah. na more of domestic violence or yeah. some people serious emotional violence mm-hmm. and we we get this kind of things where if you talk and come outside people go say eh manage am na so na so eh, men be this na so situation be no you no suppose dey use your life dey suffer because say you wan dey situations like this

we know you think about the repercussion wetin still dey do to their mental health yes. yeah. that girl right now imagine her for she she her self esteem go don reduce for many years mm. and she no get supportive family like the way yeah. obi get she no she no go get people wey go stand but people she no go fit come outside mm. yeah. she no go fit do certain things her, mm. Eh, like when people dey talk now they go dey look am like say i hear say the teachers be dey call am like stupid girl everybody go dey laugh am for school they go dey they go dey see the girl some certain ways Mm. but because say people no realize say omo this thing dey inflict this thing dey dey inflict dey dey cause more harm for this girl Mm. and whether she dey her right senses or not they don by by people laughing and throwing blames they dey they dey cause more harms Mm. so that na wetin us we dey try fight for scanniversary we dey try celebrate the survivors say Mm. omo na your scar you make this mistake you pass yeah, through this thing exactly e no e no be the end of you no be the end no of be you. the end of you in fact celebrate am it's anniversary um nigeria lagos the get the reason why we dey carry this thing dey come na because the mindset of all these children the boys and the girls yes i say the boys too mm -hmm. i no believe say any boy wake up to come become part of a sex tape before they even turn twenty mm -hmm. i no believe say any parents believe say their pikin go dey part of something like this But e don happen. Dis no be di time wey we go dey blame children. Dis na di time wey be say we go dey protect dem to make sure say unlike our time wey we dey make mistake wey pipu no dey see am for camera, dem no dey put am for internet, e no go be di mistake wey be say go come turn dem into something else. Now, back to you Oby.

They must get Shapiron Sabi. Uh -huh. You suppose get the number uh -huh. for uh-huh. Shapiron. Which structure you don't see in your experience when we say many of these schools, especially the schools where we say Lagos has they pay big money for so that their children go go make their mind rest when we say they make this kind of thing happen. You see, when when that thing do me, eh, the first thing we and I know to understand as I be picking them, but now I be adult, I can see plenty places where people were supposed look me dey fail am eh dey fail am well and that thing affect me for the longest time because when i see adults i come be say ah so all these adults wey dey there dem dey do they no fit protect me Mm. and if not for my mama and papa wey dey there that time especially the way my papa be because we dey school wey na big big people pikin dey go that school and for thirteen boys to be involved you know say na thirteen families wey stand gidigbam yeah of course behind those yeah, boys yeah of course plus yeah. the school wey stand behind them yeah. and na just my papa dey dey wow. dey shout with my mama dey wow. dey protect me say wetin una do my pikin mm. social media no no dey dem teachers principal oyibo principal wey suppose talk true Yeah. nobody gree talk true Mm. if to say i no get twin sister wey as people wan beat me she come What? dey fight come rem come dey remove people from my body come dey beat boys Are you as in serious? dey dey punch me dey dey kick me as as i dey ground i no know wetin those people for do me Sure. I no know wetin those people for do me. Now, the first thing be say when this thing happen, mm. I know say I get safe space for house. Okay. I fit call my papa, yeah. they go help me. I mm. fit call my mama, they go yeah. help me. If your children no fit call you, if they dey wahala, you don't fail be that. True. Okay. no be their parents you be Okay, yeah. na stranger you dey for road Yeah. if the first thing wey your pikin dey trouble they no go fit call you say no matter what kind of trouble that one be Yeah. if they dey fear to call you say Yeah. mommy daddy you come see wetin do me you don fail am be that Mm. Mm. so you as a parent go make sure say your pikin trust you Yeah.

and that thing that that thing consistently affects you as you as because these are your friends wey una go js one js two js three yeah. to ss three you no go fit trust people. yeah of course. anybody wey come your corner you come dey you go come dey look them somehow say ah yeah. wetin this person wan ah this this person go go fit mess up anytime. Mm -hmm.

adult wey be say suppose to dey supervise una for this area wey be say because this thing wey be say you say uh, happen to you allegedly na for a public space for the school wey be say adult suppose to dey present for dey supervise for if you if you get a wish if you had to go back na wetin be the thing wey be say you for wish say the adult wey suppose to protect you do to make sure say this kind experience you no go through am. adult suppose do wetin adult suppose do dey for dey for first of all okay this this thing don happen wetin we go do we go make sure say we punish the boys wey do am say nobody go ever for im mind think say e go do that kind thing but for this kind of schools na their reputation important to them pass They no care say eh, they wound girl. Eh, that one she go fine. Now their reputation important to them pass because if anything do their reputation, they no go get money from other children wey go come to school. Mm. And we dey see that constantly happen. We don see all the release Chrisland don like do. We don see, yeah. you know, all these other schools doing. Now to just keep people to continue dey come the school, they no care say ah something do this child. And mm. then na where government go step in. Mm-hmm. Government suppose do proper laws wey go protect children. Somebody disobey am, use mm. them as scapegoats, shut the school down indefinitely. Others go learn. Mm. Pikin wound for your school. Pikin no just fit wound anyhow for your school. They open serious panel, punish people, shut the school down till there are, you know, proper structures in place to to make sure say person picking dey the school or person picking go safe. Yeah. Mm.

abi no be juvenile treatment okay. juvenile treatment because if you no get juvenile treatment person no go know say wetin you do bad and you see the problem person go carry this bad behaviour wey we dey allow for nigeria go abroad they go throw am inside jail because he never he never understand say wetin he do

wetin parents suppose to do better because e be like say some parents why they dey raise up their children a lot of other parents e be like say they go holiday and now they don come back all their children don turn to small small devil i no even know how to explain am so in your experience wetin parents suppose to dey even dey do better because like you talk na thirteen different families yes na im be say was versus your own papa and your mama

so that uh, if person dey when they listen to us now when mm -hmm. need the kind service una dey provide una mm -hmm. fit provide am for am. yeah so um, wetin we dey do now say we dey work with um, fida ikorodu branch and they dey help you so if you dey like abusive relationship and you wan comot you fit reach out to them for fida ikorodu you fit reach out to us for scanniversary online or scanniversary stories we dey help spell am o

feel if you feel feel another person pain, you know go dey you know go dey easy for you to just dey push blame. Yeah, As this video come out and everything, everybody just dey say is this person, is this person, is this Mm. person. If you dey empathetic, you go like think about all the sides of the, The story. children. Yeah, the children think about wetin you go do for their own life. Wetin wetin your own words, wetin the, if na your own pikin unko, if na Yeah. you dey the situation unko. Yeah. You know, so people when it comes to abuse, many people no dey realize all these factors and they Mm. say people just dey miss it and anyhow.

We parents we need to do better to dey monitor our children and teach dem sex education starting from the homes to enable dem make dem know the effect of all the abuse wey go fit come person life. Eh? Thank you for speaking out and educating the world. Only she from barracks na she dey talk this one. This one come uh, he say he don dey report him that case guy, since. This make this we, person uh, no uh, worry. this guy talking about that uh, uh, marriage school. That marriage school. We you, still dey you can play your role by working up to that cool and meet the proprietor the proprietor straight up yes no mm -hmm. wait mm-hmm. for say until everybody go gather manager you can work because you are a parent walk up there and tell am say say the principal no go flog the man o oh, yes, i know say you say you wan flog am you can walk up to the school. Mm -hmm. Uh, but yeah um, i still talk and say wetin happen to this lady too bad child abuse ah anyway we go table make we take one call before we tie am up. or make we leave am like that more leave am like that mm. lagos nigeria more na no vex say we no spread the bed sheet for area report take touch too many places but eh, this eh, matter na state of emergency especially if you be parent you be adult you get pikin or you dey plan to get pikin Eh, una don hear from somebody wey dey brave enough to come out lagos state get places wey be say you fit still go if you be say you wan talk to for inside the matter eh, as anniversary people don talk their own but if you be say you want eh, the numbers for domestic eh, matter in mm. fact make i go track and come out. i dey always dey talk am for here say mm. i i am in full support of

for this other one wey dey on ground um, that na matter wey be say we go wait make the investigators and all the government parastatals wey we don talk to them don say dem dey investigate but uh, in case you dey go through domestic and sexual violence situation you get a minor small pikin wey be say you know for your area wey be say be like say this thing dey happen to lagos state government dey get number if i ma give una the sure one to madam she say this one na red dot number